ka leina la tate le la morwa le la moya o mokgethwa amen morena re leboga tšhabo ya letšatši o re bolokile bošegong ba mabane wa re fa boroko wa re boloka go lehu le re ka re tlelago ka bjako wa šuthiša manaba a rena ge re robetše bošego Mangeloi a gago a re šireletša, rena le bana ba rena le beng ba rena ka moka, gobane wene o Modimo wo mogolo, o Modimo wa dikgaogelo, o senatla sa dinatla, ga go e a swanwago le wene, Morena. O rata bana ba gago ka moka ka go swana, ebile ga o kgethe o mobe le o mobotse, o mmitša ka leina la gago. Ga o re balelele le melato ya rena, Jehofa, gobane o a re tseba gore rena ka moka re bana ba gago. Ke kgopela ditšhegofatšo tša gago ge ke tlo rwela ditaba tša gago go bao ba theeleditšego ditaba tše gobane ke bana ba gago wa tseba morena gore kgethetše wene wene o re kgethilwe kgale re ba e le gore bitša bana ba gago dula ntse re šireletša ka dinako tšohle dula lelemeng la ka jehova ka sena sebaka o šegofatše mantšu ao ke tlogo wa bolela o šegofatše le batheetše ba lentšu Bula ditsebe tša bona, o butše, o, o bule le molomo wa ka, e be wena e leng gore o rena lehono mo lelemeng la ka. Gobane rena re bitša ka leina la gago ka dinako tšohle, mo leineng le le maatla la Jesu Kriste wa Nazareta. Amen. Lentšu la lehono re tlo le hwetša mo e leng gore mo go almanaka ya rena tšhupamabaka seema sa ngwaga Sona se re o Modimo wa go bona, re se hwetša go Genesis 16 verse 13. Gomme Sontaga sa lehono ke Sontaga sa bo 7, sona ka morago ga nako ya go tla ga Moya o Mokgethwa. Seema sa beke sona se re bjale gomme ga go sana go lahlwa go ba e lego ba Jesu Kriste ba ba lahlilego tsela ya nama, ba upša ba ya ka Moya.

Evanghedi ya rena yona ya letšatši le la Sontaga sa bošupa re hwetša go Mateo 13 verse 1 to 9. Re tloge re ye go 18 to 23. Lehu o tlo le tloša ka go sa felego. Monga bohle, Morena o tlo phumula megokgo mahlong ohle. Mme kgobogo ya setšhaba sa gagwe o tlo e široša dinageng ka moka, gobane Morena o realo. Yona re hwetša go Jesaya 25 verse 8. Gomme go Johane 16 verse 20 re hwetša taba tše di rego, Ruri, ruri ke ya le botša, le tlo lla, la go lola, mme lefase le tlo thaba. Le tlo nyamišwa, fela manyami a lena ba tlo fetoga lethabo tšhaba sa modimo lentšu la lehono le bolela ka diswantšho diswantšho tše e leng gore di hwetša lentšung le e leng gore le go mateo 13 ka mokgwa gore ba dileng ka gona e leng gore ke yona e e leng gore e tlo re bontšha gore thero ya lehono e re iša kae e bolela ka diswantšho tša mmušo wa magodimo. Morena Jesu o bolela le barutiwa ba gagwe a le lesela wa tleng a phuthegetšwe ke batho ba bantši. O be a ruta ka diswantšho, segolo thata o be a ruta ka mobjadi. Re tseba gore pele o ka bjala o tsoma seripana sa gago sa go jwala peo, dipeo tša gago tša go fapafapana. Ge o jwala O holofela go buna dithorwana tše botse. Ga go na motho o a, a ka reng, Ke ilo bjala peu, ke di swere, gomme go tšona ke lebeletše gore ka moka di tlo puna. Morena o hlatholetše bao ba bego ba na naye leselawatleng ka dipeu tše di betšego le tše di wetšego ditseleng, gomme dinonyana tša tla tša di ja. dipeo tše ding di wetše maswikeng gomme tšona di ile di a kgofa tša pona tša hwa ka lebaka le komelelo tše dingwe tša wela mo e leng gore go na le mebitlwa mmitlwa yeo ya gola ya bipa dipeo tšeo le tše botse tše dingwe tša wela mobung o nonneng mobung o mobotse tša ntšha diengwa ja ba diengwa tše botse diengwa tše le tšabe diata ke bolela ka mobjadi o e leng gore o kgonne gore o mongwe le o mongwe a lebelele gore o bjala seripaneng sa gagwe se se jwang kwang ge barutiwa ba morena ge ba mmotšiša ba re morena gobaneng o bolela ka diswantšho phetolo ya gagwe e bile gore e a na le go ditsebe tša go kwa a kwe o be a phethagatša porofete ya porofete jesaya e e bego e re go kwa le tlo kwa gomme le ka se hlaloganye go bona le tlo bona gomme le ka se lemoge ge a hlatholla porofete ya porofete jesaya mohlanka wa modimo o re dipelo tša batho di retetše Ga re sa kwa ka ditsebe tša rena, ga re sa bona ka mahlo a rena, ditsebe tša rena di thibetše, mahlo a rena a foufetše, re hloka le tshokologo. Lentšu la lehono le bolela ka mojwadi. Morena, re kgopela o re fe bajwadi ba tlo go hlatholla leina la gago le mantšu a gago gore ba kgone go re bula mahlo, ba re bule ditsebe, Re kwe ditaba tša gago, re be le diswantšho tše e lego gore o rata gore re be diswantšho tše e leng gore o tsoma bana ba gago ba phele ka tšona. Re le bana ba gago re kgopela tsebo ka Mmušo wa Modimo. Re fe baruti ba nnete, re fe baefangedi ba nnete, re be bareri ba nnete, re fe gore re kgone go hlatholela batho Lentšu la Morena ka mo go swanetšego ka ditsela tša gago. Re swanetše ra tseba mmušo wa gago, ra hlatha le ditaba, ra kwešiša le ditaba tša gago, gobane diabolo o dula ka dinako tšohle a eme maphelong a rena, e bile o ema le dikerekeng, e bile o, o tsena le ba bang ka gare ga kereke. Re hlatholele ditaba tša gago ka baruti ba gago, gobane o ba kgethile gore e be bona ba e leng gore ba tlo hlatholla ditaba tša gago. Rena bana ba gago re re se swane le dipeu tše di hlomilego pele ga ditsela. Re hlela re ntše re opela difela ka go fapafapana. Ge o amogetše peu e wetšego mo go nago matlapa gore e le gona lekgwareng, ke yoo a tlogo kwa lentšu la Morena ka lethabo a ba le bophelo bjo bo sa felego. Gomme re swanetše re tia tumelong, ra se šišinyege, gobane re sepela le Morena, re latela ditaba tša Gagwe. Morena, o re bolokele bana ba rena. Morena, o re bolokele bareri ba rena. Morena, o re bolokele baefangedi ba rena. Morena, o re bolokele diphuthego tša rena. Lefase gona jalo le šetše le, le, le hlanogile. Batho šetše ba hlanogetše Morena, batho ba hlanogela baruti, batho ba hlanogela baefangedi, batho ba hlanogela baeteledipele ba bona, gobane batho šetše ba lebelela se e lego motho, e seng se o romilwego sona. Gobane ba ba romilwego le bona šetše ba laolwa ke nama, ga ba sa laolwa ke Moya wa Morena. Wene o emang mo pele ga batho, pele o tlo ema mole Ipotšiše gore o romilwe ke mang. Tšhaba Morena go tšeo ka moka tšeo di dirago. Bitša lentšu la Morena e be lona le leng gore le ya go roma. Hlatholela batho ga o le pele gore o tsebe gore hlatholela batho ka go ba bontšha tsela ya nnete. Re omile re le setšhaba sa Morena. Re fepeng ka ditaba tša Morena. gobane tša nama di na le tšeo di swanetšeng gore di tlo phetiša nama tša nama ke tša lefase tša diporofeto tša modimo ke tša legodimo re tlile lefaseng go tlo ruta re ruteng gore ditsela tša rena ka moswana ga re sepele re ikgethele gore re ya tseleng e feng lentšong la morena le re e ba mobjadi O e leng gore wa tseba gore ga o jwala, ga e le gore di wetše tseleng e leng gore na le mebitlwa, gobane re sepela ditseleng tša mebitlwa, re dula re ntše re hlabiwa ka matšatši ka moka, gomme ge o na le Morena, peu ya gago e tlo mela le gare ga mebitlwa. O se ke wa itloša wa išuthiša, di tlogele di gole ka moka. E re ga šetše di godile ka moka, wa kgona go kgetha peu e leng gore wa e tsoma. Amen. ke a kgolwa ebile ke a tshepa gore o tlo ba mobjadi o o e leng gore o tlo tseba gore o bjala eng seo se bjalago lehono o tlo se buna gomme ga o buna o tlo bula se e leng gore o se jwetse o ka se bja le perekise gomme wa hwetša apole no jwala se o tsebang gore ke jwala se e leng gore le go bana baka ke thuto e leng gore ba tlo sepela ka yona Re tlo ba ruta bana ba rena gore ba tšhabe Morena le ditsela tša gagwe le ka mokgwa o a ratang gore re phele ka gona. Re filwe melao lefaseng, re filwe melao dikerekeng. Jwala se e leng gore o tsoma gore e be peu ya gago le ga o šetse o šuthile mo lefaseng. A re rapele. Ke a go leboga Morena ge o mphile sebaka sa go bolela ka wene le ka go reta lentšu la gago, go ba theetše ba lentšu la lehono. Hlogonolofatša mantšu a, a age dipelong tša rena, re be babeadi ba nnete, re be babeadi ba babotse, gobane o re file dipeo tša rena ka go fapafapana. Bao ba beetšwego maswikeng ba se ke ba boela morago ba nagana gore dipeo tša bona di ka se be gona ebile di a ntšha dithorwana. Dipeo tša bona di tlo gola, di tsoma gore ba be le gona go, go ba le pelo, ba be le gona go dula ba ntše ba lebeletse gore se ke ntšeng ke se nošetša, ke se nošetša kae. Gore ka moka dipeo tša rena di se ke di a bipwa ke bobi, re swanetše ra dula re ntše re di nošetša. Re kenya dikerekeng Jehova, re fe baruti ba nnete Jehova, Bea bona gore ba tsebe gore ba re bontše lentšu la gago, gobane dipelo tša rena di dula di le bonolo di ikemišeditše go tlo kwa. Bula ditsebe tša rena, Jehofa, a re tso mo bona re dutše le gore mahlo a rena foufetše. Bula ditsebe tša rena tša moya, Jehofa, gore ga re kwa lentšu la gago re tsebo tseba gore ke tsela e leng gore o e beetše rena.